vanhu vezimbabwe onaiwo
tiriparuseva takakula maiziva general tino vane nyaya vada kumbotiudza maiziva takakula tiriwo parutsani pamakuru vanhu takadya depuro chendomeni eh, trumbo takungoamba chendomeni kana takuzofamba nemaaqua nemafuchu namagd six kudai nekudai so tavaka dzimba dzedu mm. sazonzwa godo zvenyu hapana iripi yakanyanya mwari vabaguti unobata se unobatikomborera ipapo teta kudadisa chendomeni handikunyeperi zvese zvichemo chemo chichipabho

tinoona futi zviri zvinhu zvinokonza kuti isusu mafiya tirerutswe maizi mm. sinzi vana avo vanenge vane mipira yavo yane vaitamba tuchitandi maiziva tumagemu twavanoda isu vari kuta vanaasiifundo maiziva saka zvinhu zvekutoti isusu nepapaya zvita kuti kuvatsuma tsuma zvondiita futi kuti vazoti wenge zvita kuti kuvatsuma tsuma zvadiseba zvinhu zvavo saka isu ndopatozika easy takadya makulayo gentleman takamedza firiji vapaya eh, totase tongositra upenyu hwedu then indiskamsi times chechi tiri kuchapero tongomhorisana kuchapero kapera totangobuda totoparadzana satopera
saka imimi pamuri kunyatsoti imwe nyaya yabaizi because remember kuti vanhu vari vamuri kutsanangurira vanogona kusanzwa maya malanguage wise kuti kudhara kamuna vanozi musoti neiyayo wese eh, itavangoda kumecha mecha vashumi vanogona kunzwisa kuti udombozama kuti chisanya titaura kuti kuti vasikana zvavanoita ndezvekuti anogona kubatsira vasikana mm. they pretend to be holy and yeah. church

kumberi ndokwati kusungoda chendo mene since isu tiri kumberi tita kudadisa ndikunyepere hmm. aiwa ziro zvas kumberi sange takudadisa saka ndofunga manyatsonzwa pane point yageneral chidhako hanzi vasikana vaneka mukakusaiza kavanoita kakurerutsa vanhu eh, vakomana vemuchechi than timu rekunze maiti rekunze kana chiti rekunze tiri kutaura vanhu vasingaendi kumachechi maiziva mageva maiziva vanongofunga kuti geto life imwe yayo vanenge vachingozvitora vange vakapenga ndo vanoti ava ndo vane skiri than ivo vanoenda kuchechi maiziva because magentleman anoba kuchechi ndo vanenge vane stare yaka iri wall havanyatsoita chero chero eh. saka imi munofunga kuti pangagadziriswa sei pani ipapo ah, ipapo pakashata hamusati maane solution apo pachagadzirisika but hamuna imwe idea here yamungada kuvaudzawo kuti ah, maybe vakambotira imwe ah. idea idea yangu ndoona kunge ngaumboita kuti vana mukoma vana vanenge vavamukuru anditi hmm. eh, vari mumastreets aya vamboita kuti future yavo ndinotarisa futi vana bamukuru ekuchapero kuti vanenge vapapi so vana life then tichienda mberi i think vanobatsirika hmm. Hmm. saka masisters angu ari kunzo kwanzi chimbotarisai life yamuri kuti ndo life vakomana vasingaendo chechi motarisa kuti zviri kumbofamba sei kune vacho vasingairi mumachechi vamunochiva upenyu hwavo kuti vamwe vahombe vavo vari kurarama zvakaita se then mobva mazotariso vanhu vari muchechi maiziva mabrothers akazvibata akadzikama eh, moona kuti life yavo yakamirawo futi sei musati matanga kuda kumhanya mhanya bcause otherwise hanzi munogona kuta sei kurasikirwa nelight rikumberi maizi hanzi munogona kuvarairwa eh, nezvinhu zvamu wapabati saka right hanzi mukafa muri maloji saka masisters kunzo i hope mabata and manzwisisa im sure kuti one two three vachabatsirikawo neadvice yabva kuna general chidhakwa maisa kuti ayi eh, ngatitarisei eh, kuvakomana vanoita zvekunamata ndizvo eh. hanzi kunamata kunamata pamberi nekunamata kwete kuda kuzoti mapedza kuita muri kuita kunzoko maizha moda kuchizouya muchechi makuda kuita nge muda kuti meita stera isiriko hamufaniri kunge muchiita iyoyo maizha masistran advice yabva kuna mukoma chidhakwa please please maziso enyu ngaagare muchechi maizha ruchiva rwenyu ngarisare muchechi maizha kune mabrothers ko iwo mabrothers wacho amunowanza munoda kuva
mabrothers advice iripo ndeyekuti ah, of course mwari anoda kunamata but hativhure kuti masiyo enyama titsvage tsvage totsvaka tonamata toudza mwari toda mabasa totsvaka tsvaka mabasa toati iyo masisi acho zanye kuzotiza kuenda kunze uku bcause futi nyalida futi izvozvo nyaya futi dzefinance
mabrothers ngatsvage tsvage mabasa
unochirume action Alright, saka tiri kuti nerimwe side mabrothers eh, ndo vari kukonzeresa kuti masisita azonge achibuda pamwe pacho kacertain because percent of- tichitogona kuti kuti katika 10 percent but kazhinji kacho mamwe percentage aya Mm. arikunyanya kukonzwa nekuti masisters edu anyanya kurwa ne influence environmental influence kuti peer pressure kunyanya kuda kupisa pa masocial media Mm. wana ruda iphone ne nemahonda city wada kurorwa indrive yeah. yeah. but ndine one question andaa kumbokubvunza mr chida yeah. ndeyekuti imi makazvitarisa mm. vakomana vanoenda kuchechi mm. nevakomana vasingaenda kuchechi ndivapi vane vari kuenda kumabasa
muona zviri kuzoitika mukoma wangu ya vanoenda kana vakomana enda kuchechi andika ya of course vazhinji vachikuenda kumabasa vandika but kana vanenge vasiri kuenda vaya vaya havasi kuzotsvaga tsvaga Kuzi mari aisungowanikwa kumabasa chete. Mm. Chindomera. Kuswera mstreet kudai nekudai so hauzoshaya mu 1212. Right. Eh, saka boys tikuswera takakula. Then mafi ari kunzi rere ndopari uzoswera richimhanya mhanya. Mm, then masisa ubazo nyakunakira zvi. Nemwe mari. Kunzi riri kuhasela.
Yeah. saka neimwe point muri kungoti mabrothers o futi ngatinge tiimanye mari panyaya dzemari ipapo hatisi kuita zvekuti mafanisi munhu ngatsvage mari so mabrothers message futi hanzi munhu wechirume ngaagone kutsvaga mari ngaagone kutsvaga mari
yaman hanzi risk to be there maiziya sa ngatiriskei maiziya kwete kuzoriska zvekuti unozopinda mujeri mm. but ngatiriskei zvekuti mari inge iripo masisters ange achiona kuti ayo abhudhi ah, vane ficha yakanaka bhudhi vakarongeka maiziya so mabhudhi eh, anepinda chechi handiti ungobata vese kunamata zvisine kutsvaga mari kunamata zvisine kutsvaga mari saka tiri kuti pamberi nekuita sei munzira dzakanaka pamberi nekutsvaga mari nekunamata saka pamberi nekunamata nekutsvaga mari nekutsvaga mari life ichienda mberi life ichienda mberi hmm. i think ndo zvatinazvo muswara nhasi maisi atiri parutsani hmm. so thank you guys ramba muchitisapota see you next time